Awe den nos What's New nos ta na e bunita lokalidad nobo di Kasmara. Huntu ku mi mi tin e propietaria Shaini. Shaini, um, kiko tur Kasmara tin pa ofrese? Pasobra ami tin impresion, of ami tur lo tene mucha sigui, follow, Goso, mi tin impresion mane ta lashes esei nan pero mirando aki den nan ta hopi otro cos mas cu nan ta ofrece kico tur tin? Sí, correcto. Bon, nos ta un ah, beauty clinic. Kiko esaki ke men ta ku nos no ta un spa of yende ta brua nos ku un spa. Ah, nos ta eigenlijk specialisa den huidproblemen, Hendenan ku tin akné, hendenan ku tin mancha, hendenan ku ta bisa no mi tin un veroudering pero mi no ke hasu un sirugia òf mi no ke pasa un botox, un angua, enton e nan ta opta pa bin serka nos pa maneranan mas natural nan a trata nan kara, trata e problema ku nan tin. Nos ta pa hende muhé, hende hòmber, nos tin. pedicure, manicure, nos ta hasi tratamentonan pa hendenan ku tin ingrow hairs, nos ta dark circles pa hendenan ku tin kansansio bou di wowo i ya nos ta hopi famoso pa enderdat nos sehasnan pa hendenan ku ke hasi hilu, microblading, e microblading awor aki ta hopi konosí ta pa hendenan ku ta bisa no mi no ke pinta mi sehasnan tur dia, hendenan ku tin por ta un kap den nan sehas òf. Un diferensia den nan sehas i na un manera natural nan ke mehorá esei. Anto si mi hasi e proseso di microblading, kuantu tempu mas o ménos e ta dura? E ta keda, uno, kuantu e proseso ta dura, anto kuantu e ta keda na bo kar? Ok, nos ta ongeveer den dèrtig a én uurtje, dèrtig minüt a nan uurtje bezig. I e ta dura un pa dos aña riba e sehasnan. Tin hende ta bin hasi ora ei un retouch. Pa nan kaba di sa kon, kaba di rebivel e. Of tin hende ta bisa no, mi no ta anto mas, et is goed geweest zo, en klaar, dan gaat het weg. Ok, great! Anto algo tambe ku mi ta mira ku ta hopi en awor aki ta e teeth whitening. Tambe mi a mira ku bosnan tin. Sí, nos tin e teeth whitening, inderdaad. A hopi hende ta kere ku e teeth whitening ta gewoon un lus ku bo ta pone en klar, maar nos tin un hopi sofistika niuste sistem. Nos ta e no ta full algu ku ta natural. Ora ke hopi hende ta bisa mi kere full natural pero ya jammer genoeg esunnan full natural ei no ta hasi masha trabou. Hopi hende ta klaag ku inderdat nan ta hasi teeth whitening i ta djis e un dia ei el a keda bon, siguiente dia ya la Bira normal bek. Bon, si e ka nos así no t'e kaso. Si e ka nos e ta algu intensivo, algu hopi profeshonal, no ta algu ku bo por hasi na kas. I ya, bo ta wak mesora un diferensia den dje. Oke, awor mirando ku djá dumingu awor ta bai ta Dia di Mama, kiko Kasmara tin pa ofresé? Nos tin heel veel leuke specials. Ah, mi ke invita tur e mamanan bini of e hendenan ku ke yunan ku ke regala e mamanan of e kasanan. Ah, nos tin diferente specials men e makaba di bisa. Nos tin a pedicure na special, manicure, gezichtsbehandeling. En natuurlijk cerca nos tambe por tuma gewoon un montante. Dora ku nos tin asina tantu kos, ah, No ta tur hende sa kiko nan mamanan ke, desde ora e mama mes por disidí kiko e ke. Así ke sa di e specialsnan por a buska nos riba Facebook The Nouveau Curaçao òf riba Instagram The Nouveau Curaçao anto eynan nan por wak tur e specialsnan ku nos ta bai tin. Nan hopi great shiny, dus yunan, kasanan. Aya boso sa ku ta aki na Kasmara boso mester ta pa un great regalo pa boso mama, un kadou bon ya e mes por kis kon e kier wòrdu malkriá aki na Kasmara.